און די שיר איז געבויט אויף תניא, לאמיר פארשטיין וואס מיינט אחדות השם, וואס טייטש גלייבן אין איינס, ווען מען זאגט שמע ישראל השם אלקינו השם אחד, וואס מיינט מען מיט די אחד? איז לויט חסידות איז דא דריי מדריגות אין גלייבן אין אחדות השם, די ערשטע מדריגה איז אחד,

אבער דער באשעפער האט באשאפן חס ושלום קלענערע כוחות פאר זיך. דאס טייטש אזוי ווי געבן א משל אזוי ווי ביי די פרעזידענט וואס אמאל איז געווען ביי קעניג און היינט ביי פרעזידענט. די פרעזידענט האט א סטעף, א קעבינעט. איינער איז פאר די עקאנעמי, איינער איז פאר די מיליטער, איינער איז פאר די האומלענד סעקיוריטי וכו' וכו'. סאו יעדע יעדער איינער יעדער פון די סעקערטעריס האט א כח פאר זיך. סאו אז א מענטש דארף צוקומען צו א טובה מוז ער נישט דווקא גיין צו די פרעזידענט, ער גייט צו איינער פון די סעקערטעריס און ער און זיי קענען מען קען עס ערלעדיגען ביי אים. יעצט די פרעזידענט קען אים איבערווארפן ער קען זאגן ניין און ער קען אפילו אים ארויסווארפן באט למעשה ער האט א כח פאר זיך. ער איז נאר אונטער די גרויסע פרעזידענט, סאו איז דא די מושג פון עבודה זרה וואס דאס טייטשט שותפות, דאס טייטשט די ווארט שותפות, זיי גלייבן אז ס'איז דא איין גרויסע און אונטער די גרויסע איז דא חס ושלום קלענערע און מ'דארף דינען די קלענערע ווייל זיי האבן כוחות פאר זיך. איז למשל זיי גלייבן די זון איז א כח פאר זיך, די לבנה, חס ושלום, די אלע זאכן דאס כדומה וכדומה, די אלע זאכן זענען כוחות פאר זיך, ס'איז טאקע אונטער די אייבערשטער און די אייבערשטער קען איבערווארפן די חברה און ער קען זיי אוועקשיקן ער קען זיי מאכן אויס אבער יעצט אויף מינוט דארף מען חס ושלום דינען די אלע זאכן און דאס הייסט שותפות און פאר א איד איז דאס הונדערט פראצענט עבודה זרה, ס'איז דא וואס דא מחלוקת וואס טענה'ן אז גוים מעגן יא גלייבן אין שותפות אבער דאס איז נישט די שמועס יעצט צו די גוי מעג יא אדער נישט, אבער פאר א איד איז דאס הונדערט פראצענט עבודה זרה, סאו אחד יחיד מיינט אז ס'איז איינס און ס'איז איינציג, די איינס איז איינציג און ס'איז נישט דא קיין שותפות. יעצט די דריטע מדריגה איז אינו עד מלבדו, יום כיפור, וואס בקרוב קומט יום כיפור זינגט מען דארט וכל מאמינים שיהי' לבדו הי', סאו איינער פון די וכל מאמינים איז שיהי' לבדו הי', איז יעדער חזן זינגט זיך אויף זיין וועג, יעדער בעל תפילה האט זיך זיין נוסח, אבער אלע זאגן די זעלבע זאך וכל מאמינים שיהי' לבדו הי', איז מען דרוקט אויס דארט, ס'איז נישט שיהי' לבדו שיהי' לבדו הי', ווייל איין אויבן אן וואדע טייטשט וואס? אז ס'איז נישט דא עפעס אנדערש חוץ די אייבערשטער, דאס הייסט א מענטש קען מיינען איין און אוודאי אז ס'איז דא, ס'איז נישט דא קיין אנדערע גאט חוץ די אייבערשטער, ניין, איין און אוודאי ס'איז נישט דא עפעס אנדערש חוץ די אייבערשטער, אלעס איז די אייבערשטער. סא דאס איז אזש, הי' לבדו הי', ער איז איינציג און דאס איז עס, ס'איז נישט דא עפעס אנדערש. איז א וואדע סתם פרעגן וואס הייסט נישט דא עפעס אנדערש? ס'דא דא א טיש, ס'דא א בענקל, ס'דא מיך, איך האלט איך בין זייער וויכטיג, איך בין ווי איי פי, און איך גלייב אז דו האלטסט אויך אז דו ביסט ווי איי פי, איז וויאזוי קען זיין אז דו זאגסט אז ס'איז נאר דא, וויאזוי קען איך זאגן אז ס'איז נאר דא א באשעפער און חוץ דעם איז נישט דא גארנישט? זעסט דאך אז ס'איז דא אנדערע זאכן אויך. עס זאל מען פארשטיין, ווען א מענטש, לאמיר זאגן איינער גייט ער נעמט א בוים און ער מאכט עס אונז צו א טיש. יעצט, דער מענטש דארף שוין גארנישט האבן מיט די טיש איינגעלייגט איינמאל ער האט עס געמאכט. ער קען גיין ווייטער אין לעבן, נישט נאר דאס, ער קען שטארבן אויך און די טיש וועט ווייטער בלייבן. פארוואס? ווייל ער האט נישט באשאפן די האלץ. די האלץ איז געווען, ער האט גענומען די האלץ און ער האט געמאכט דערפון א טיש. מן זאב זאך, א מענטש קען נעמען זילבער און מאכן דערפון זילבער, אדער וואסערע זאך ער זאל מאכן, די גאנצע זאך וואס ער טוט איז ער נעמט א חפץ און ער מאכט עס, ער פארעמט עס אויס צו א געוויסע פארעם אז ס'זאל זיין אויף א בעסערע, עס זאל זיין בעסער ווי ס'איז געווען פארדעם, אבער ער באשאפט עס נישט, ער האט דאס נישט באשאפן, ממילא ער קען גיין ווייטער אין זיין לעבן, און די זאך העט ווייטער בלייבן, און ער קען שטארבן, און עס קען זיין אפילו טויזנט יאר שפעטער, און די כלה העט ווייטער בלייבן א כלה, ווייל ער האט עס נישט באשאפן. און זאגן ביים דאווענען יעדן טאג א מחדש בטבו בכל יום תמיד מעשה בראשית, די אייבערשטער איז מחדש, וואס מיינט עס? די אייבערשטער געט דיך קאפי יעדע צופרי? וואס הייסט מחדש בטבו בכל יום תמיד מעשה בראשית? סא יא, דו ביסט גערעכט, עס איז א חלק פון די זאך אז די אייבערשטער האט עס געמאכט זאלסט קענען אויפשטיין און גיין ווייטער, אבער מחדש בטבו מיינט אז די אייבערשטער באשאפט נאכאמאל און נאכאמאל די וועלט, אזוי ווי ער האט באשאפן די וועלט מששת ימי בראשית. פארוואס? ווייל בטבע איז נאר דא איין באשעפער און מילא אז ס'איז אלעס איינס איז א וועלט וואלט נישט געדארפט זיין. איז די איינציגסטע וועג וויאזוי די וועלט עקזיסטירט איז ווייל די אייבערשטער האלט ס'איז ניין באשאפן. און די חסידישע ספרים שרייבן אז המחדש בטבעו בכל יום מיינט עס יעדע רגע. יעדע רגע ווערט די וועלט באשאפן נאכאמאל נאכאמאל. די אייבערשטער באשאפט די וועלט איבער און איבער יעדע רגע. סאו טאמער די אייבערשטער לאט אפ די וועלט פאר איין סעקונדע, פאר נישט א סעקונדע, א מיליסעקענד, די קלענסטע צייט זאל נאר זיין, געבן פאר איין סעקונדע געבן א לאז אפ די וועלט ווערט אלעס תוהו ובוהו. ווייל די זאך בעצם עקזיסטירט נישט, טייטש די וועלט עקזיסטירט נישט, די וועלט ווערט עקזיסטעט יעדע מינוט. די אייבערשטער פושט אריין די וועלט אין עקזיסטענץ יעדע סעקונדע, נאכאמאל און נאכאמאל. סאו, למשל, שטעל דיך פאר דו קוקסט ארויס פון פענסטער און זעסט שטיינער פליען, וועסטו זאגן, העי, קוק, שטיינער פליען? ניין, וועסט זאגן, וועלכע משוגענער שטייט און ווארפט שטיינער דארט? פארוואס? ווייל א שטיין בעצם פליעט נישט. סאו אז ס'פליעט איז עס סימן איינער האט עס געווארפן. ווייל די טבע פון א שטיין איז אז ס'בלייבט אויף איין פלאץ. און יעצט, און בשעת די שטיין פליעט, עסטו זאגן, די שטיין איז א פליעדיגע שטיין? ניין די שטיין ווערט געמאכט געפלויגן, איינער איינער האט עס אריין געברענגט ס'זאל פליען, פארוואס ווייל די טבע פון די שטיין עס זאל בלייבן, די זעלבע זאך איז די וועלט, די טבע פון די וועלט איז די וועלט זאל נישט עקזיסטירן, דאס איז נישט די טבע עס זאל זיין א זאך ווי עקזטירן ווייל ס'איז אלעס נאר איינס, די באשעפער ער איז איבעראל און ער איז אלעס איז מילא נישט דא אזא זאך ווי די וועלט. אז די איינציגסטע וועג איז אז די אייבערשטער גייט און ער פושט עס ארויס, אזוי ווי דו פארשטייסט א שטיין איז געמאכט פאר אן אדומים און אז ס'פליעט איז עס נישט קיין פליעדיגע שטיין, היינט איז געמאכט פליען, די זעלבע זאך אין די וועלט, און קען ממש זיין נאך און נאך מער מיט א שטן, דו וואקסט אין גאס און די זון שיינט איז דא א שטן אלעמאל, אויב עס שיינט אויף די וועג איז דא א שטן די זייט, יעצט קען די שטן זאגן, זעסט, איך בין א זאך פאר זיך, איך קען נאר אנטאנצן איז א זאך פאר זיך. שאל וואס איז א גרויסע פאל, ווען די זון שיינט און די פאל האט א ריזיגע שאטן אונטער דעם, און די שאטן גייט און הייבט אן זאגן, זעסט, איך בין א זאך פאר זיך. עס איז נישט שייך ווען צו עס איז אויל, וואס הייסט קומט איין וואלקן און דעקט איבער די זון, עס ווערט נאכט, בומס, די שאטן איז גאן. וואס איז די שאטן? די שאטן איז סך הכל א ריפלעקשן. אדער זאגן אין אנדערע ווערטער, היינט קען מען עס אביסל בעסער פארשטיין, מיט א פראדזשעקטער. זענען זיך עס דא סליידס, יא? דו קוקסט אויפן וואנט, זעסטו די שיינע פיקטשערס. וויאזוי קומען די פיקטשערס אן? ווייל ס'דא א מאשין וואס הייסט א פראדזשעקטער, וואס א פראדזשעקטער מיינט ס'פראדזשעקט, ס'שיינט ארויס ווי זיי הייסן א פיקטשערס. איז ווען דו זעסט אויפן וואנט די פיקטשער, די וואנט איז סך הכל א וואנט. ס'איז דא א ריפלעקשאן וואס מאכט דיך אויסקוקן ווי ס'איז דא א פיקטשער. יעצט, קען די פיקטשער גיין און ארום טאנצן פאר זיך, איך בין א זאך פאר זיך? ניין, ווייל ער איז נישט קיין זאך פאר זיך, ער איז ניטאמאל קיין זאך, ער איז סך הכל א ריפלעקשאן פון דער וואס ריפלעקט אים, און דו גיבסט איין קוועטש די באטן, בומס, איז די פיקטשער גאן, נישט דא מער. סאו אונז, די גאנצע וועלט איז צום אייבערשטן אזוי ווי. א ריפלעקשאן. נישט מער נישט ווייניגער ווי א פיקטשער פון א סלייט. ווי א שאטן. און אז די אייבערשטער לאזט עס איבער פאר איין רגע איז עס גאן. נישט דא מער. סאו ממילא קען נישט קיינער אויפן וועלט אדער קיין זאך, קיין חפץ אויפן וועלט האלטן אז ער איז א זאך פאר זיך. ווייל אלעס איז די אייבערשטער און די אייבערשטער מאכט אלעס עקזיסטירן. ממילא יעצט קענסטו פארשטיין וואס איז פשט פון איין אויבן און ודל י, עס איז נישט דא עפעס אנדערש חוץ די אייבערשטער, יעדע זאך וואס עקזיסטירט איז ווייל די אייבערשטער האט עס געמאכט עקזיסטירן און די אייבערשטער האלט אין איין מאכן, די אייבערשטער ברענגט עס אריין אין צו עקזיסטירן און אז די אייבערשטער לאזט עס איבער פאר איין רגע איז עס תוהו ובוהו, און דאס איז פשט פון איין אויבן און ודל י. סאו א איד דארף ארבעטן אנצוקומען צו זען די עין האדמו ודו, און איך גלייב יעדער איינער געהערט די ווארט ס'איז אלעס הבל הבלים עין האדמו ודו, און איך מיין יעצט קענסטו פארשטיין וואס הייסט הבל הבלים, ווייל אז די וועלט עקזיסטירט נישט, ס'ווערט עקזיסטירט, טייטש אז וואס איז דא חוץ די אייבערשטער? גארנישט. ממילא א מענטש קען זיך איינרעדן אוי קוק עס אן דער האט געבויט איך ווייס דאס און דער אוינט דאס און דער האט געמאכט אהער און דער האט געמאכט אהין, ניין ס'איז אלעס הבל הבלים, הכל הבל הבלים, ס'איז אלעס גארנישט. אז די אייבערשטער נעמט ארויס די זאך פון עקזיסטירן עקזיסט עס נישט, סאו וואס איז עס? ס'איז גארנישט, דאס איז פשט פון דעם. סאו. א איד דארף ארבעטן אויף זיך אנצוקומען צו לעבן מיט די עין אויבן אוודאי, און אז מען לעבט מיט די עין אויבן אוודאי, דעמאלטס הייבט מען אן לעבן, און די מער א מענטש טראכט אריין אין די עין אויבן אוודאי, די מער הייבט ער אן איינזען, קוק עס אן, אז די אייבערשטער גייט און ער האלט ניין מאכן אז איך זאל עקזיסטירן, טייטש איך בין זייער חשוב, איך מיין איך מיין זייער שטארק פארן אייבערשטן, סאו איך בין זייער חשוב פארן אייבערשטן אז די אייבערשטער זאל וועלן מיך האלטן אין מאך און עקזיסטירן, סאו דאס איז מעלה א מענטש און דאס מאכט א מענטש, דאס ווייזט פאר א מענטש ווי חשוב ער איז, איז א גוט, איז א מענטש וואס לעבט מיט דעם, און די מער מען לייגט זיך אריין די מער חשיבות פילט ער, איז די ווייניגער א מענטש האלט ניין טראכט מען אז איך בין עפעס, און די מער זאגט ער ניין אז איך בין א זאך פארן אייבערשטן, כ'מיין עבד השם איז די מער פילטער חשיבות. סאו פארשטייט זיך די יצה ר לאזט דאס נישט. די יצה ר וויל מאכן איין רעד, ניין קוק ס'דא דאס און ס'דא יענץ גיי מאך געלט גיי לויף נאך די שטותים גיי לויף נאך די שטותים. די יצה ר מאכט אלעס אויסקוקן כאילו די זאכן זענען אבער די זאכן זענען נישט. און פארשטייט זיך א מענטש קען נישט פון איין רגע און צווייטן אקעי איין עוד מלבדו מילא גייט רונען אין לעבן נאר די איין עוד מלבדו עס איז זייער שווער דאס צו טון עס דארף אן אנהייבן אביסל אריינטראכטן אין דעם און צוביסלעך מער און מער אריינטראכטן אין דעם און זיך נישט לאזן פון יצר הרע צו טראכטן ניין אז די זאך איז ניין אנהייבן מער טראכטן די אלע זאכן איז אלעס הבל הבלים סך הכל א שיינע ריפלעקשן א חלום צו אונז. און זיך מדבק זיין, קאנעקטן, מיט די עין אויבן ובדוי, און איינזען אז עין אויבן ובדוי, און די מער דאס וועסט איינזען די מער וועסטו פילן די לעכטיגקייט פונעם אייבערשטן. האטס א גוטן טאג.